Bonġu tfal, erġajna tqajna, għandna storja oħra għalikom illum. Tafu min ġie jżurna llum? L-qanfudina. Għandna l-qanfudina u tafu x'jisimha din il-qanfudina tagħna? Din jisimha Ela. Ġieli rajtu xi qanfud intom? Iva. Ġo t-triq. Iva, noqogħdu attenti rridu għax meta naraw xi qanfut fit-triq. Meta għajna d-dar. Konna sejrin id-dar u rajna qanfut f'nofs tat-triq, hux? Irridu noqogħdu ħafna attenti mill-qniefel meta jkunu fit-triq, ħajr għax imsiekel dawk jimxu bil-mod biex hekk ma ntajruhomx, hux? Tajjeb. Mela llum tridu naraw daqsxejn x'ġabitilna magħha qanfudina. Għandna dan il-ktieb. U dan il-ktieb x'jismu? Anfudina.
Ela u l-Frott. Jismu Ela u l-Frott għax Anfudina tagħna jisimha Ela u l-Frott. U qegħdin taraw daqsxejn kif inhi miktuba l-kelma frott, eh? Qegħdin taraw? Qiegħda miktuba mill-frott stess. Per eżempju, il-l b'liema frotta hija miktuba? Mill? Banana. Il-banana mela l għandna banana tirrappreżenta l-ittra l. Il-f x'għandna hawnhekk? Dullieħ.
Għandna felli tad-dullieħ hawnhekk, tħobbuh id-dullieħ intom? Iva. Hmm, f'liema staġun l-iktar li nikluh id-dullieħ? Fis-sajf.
Fis-sajf jasal ukoll ta'? Għandna l-ittra r. B'liema frott ta'? Kiwi.
Kiwi.
X'kulur tkun il-kiwi? Ħadra.
Tkun ħadra.
Għandna l-ittra O. L-ittra O hija magħmula minn? Minn felli tal-larinġ. Arawha, oranġjo din, minn felli tal-larinġ. U l-ewwel ittra T hija magħmula minn li bil-Malti ngħidulha frawla. Inti tħobbhom il-frawli naf li tħobbhom u naħseb anki intom tħobbuhom il-frawli. U l-aħħar ittra T hija magħmula mit dan huwa iktar isu eneb tajb, all right, hija ħanejdlu li huwa eneb. Mela għandna Ittra T iffurmata minn ftit għeneb, tajjeb. Mela għandna Ela u l-frott. U hawnhekk x'qed narawha tagħmel il din Ela? Tiekol il-frott. Tgħid il-frott qed tiekol?
Naħseb qed tiekol il-frawli. Il-frawli taħseb li qiegħda tiekol? Issa naraw. Mela, hawn isfel b'itri naqra iktar żgħar għandna l-isem tal-awtriċi u l-awtriċi qis hija Cherise Zammit. Tajjeb? Qabel ma nibda l-ktieb x'nagħmel jiena?
Tissawwar billi nħarsu lejn il-ħarsetta. Tajjeb.
Għandna l-ħarsetta u jiena ħa naqra l-ħarsetta. Ela, tħobbu ħafna l-frott? Il-mamà xtaqet tagħmel torta tal-frott. Iżda l-frott ma kien jidher imkien. Tgħid sar minnu l-frott. Għax kienet fija.
Hmm, xi misteru għaw, sar mill-frott. Hmm, tridu nibdew naraw daqsxejn x'fih dal-ktieb? Tajjeb ħafna. Għaw mm, fej edin għaw? Edin ġewwa jew barra?
Barra. Barra, xawn gbar hawnhekk sbieħ. Għandna siġar sbieħ. Fej toqgħod ela tajt? Hmm, ara għaweda ela. Lillela biss qed taraw jew. Tilab mal-ħbib tagħha li huma annimali wkoll li probabbilment jgħixu hemmhekk. Eh, min jaf, forsi qed jilagħbu noli, tajjeb. Hmm. Ċertitu x'jagħmlux, ela tistaħba, u jagħti jagħti għajnejh. Qed jagħti għajnejh u ela qed tistaħba u dan jiswed jaħrab jiġri biex imur jistaħba x'imkien. Ela, kienet ilha ġurnata barra U kellha ħafna ġuħ. Ġieli, għamiltu xi ġurnata barra u qabadkom ħafna u ħafna ġuħ? Le. Le, qatt ma qabdek ħafna ġuħ? Eħe. Ġieli, u? Ġieli nkun ġewwa.
Tkun ħafna ġuħ. Eh, meta tkun ġewwa, mhux meta tkun barra. Ma din Ela nzertat kienet għamlet ġurnata tilgħab barra. U issa wara ġurnata tilgħab qabadha ħafna ġuħ. Allura x'nisseġġerula li tagħmel aħna lil Ella? Ħafna tajba l-irħad. U tiekol, mhux tiekol xi ħaġa, hux. Hemmhekk huma jkunu. Hawnhekk qed naraw naqra frott mhux ħażin. Għada barra hawnhekk Ella, għada barra fejn qiegħda tajt. Fil-ċina.
Hmm, Tad-dar tagħha? Le. Mela forsi marret id-dar issa? Naraw, għedix fil-kċina tad-dar tagħha. Malli jela daħlet fil-kċina, rat, banana, ftit frawli, kiwi u larinġa. Biex naraw daqsxejn fejn qegħdin dawn il-frott fl-istampa ta' dan il-ktieb. Mela, l-banana turuni naqra fejna, tajjeb għaweda l-banana. Il-frawli, hemmhekk qegħdin ġol qoffa l-frawli, il-kiwi hawneda quddiem il-qoffa u l-larinġa tajjeb ħafna, eh? Araw, sabe dawn il-frott fuq il-mejda tal-ikel. Intom kieku x'tagħmlu kieku taraw ħafna frott fuq il-mejda tal-ikel? Tieħu xi ftit u inti jodri hemm tieħu xi frotta kieku. Waħda imma mhux kollha hux waħda. Għax inkella jispiċċa kollu. Tridu naraw daqsxejn x'ħa tagħmel dinela? Għax Ela tħobbu ħafna l-frott. L-ewwel qaxret il-banana u kilita kollha jam jam ħanara jdu miegħi. Jam jam. Ajjeb.
Mela, jien għandi daqsxejn frott ħdejja. Liema kienet l-ewwel frotta li kielet? Il-banana, hemm meda l-banana, għandna banana aħna hawnhekk, kielet il-banana l-ewwel. Taħsbu li ħadd infaqa u ħatejt, daqshekk issa kilt banana biżejjed. Le? Imbagħad Ella qasmet il-kiwi min-nofs, ħarġet kuċċarina mill-kexxun u kilitha kollha. U x'taħsbu li qalet wara li kilitha? Jam jam!
Ejja ħnerġgħu ngħiduha flimkien. Jam jam! Tħobbha l-kiwi? Iva.
Intom tħobbuha l-kiwi? Iva.

U fl-aħħar wara li kilitha qalet. Jam jam. Hawnhekk jiena għandi xi larinġa, eh, għandi xi larinġa. Emmeda l-larinġa għandna wkoll larinġa aħna hawnhekk tajjeb. Fl-aħħar kien għad baqa' l-frawli. Umm. X'taħsbu? Ħadd jieklu ħadd jieklu kollu dawn il-frawli? Jew ħadd jieħu frawla waħda u daqshekk? Kollha.
Ħadd jieklu kollu? L-aħwa ħadd jiekol ħafna naħseb jiena. Aħna għandna frawli hawnhekk? Iva.
Għandna frawli wkoll aħna? Għandna tliet. Għandna tliet frawliet vera, ejja ħa naraw u x'ħadd jiekol dan il-frawli kollu jew le. X'taħsbu li qiegħda tagħmel hawnhekk?

U intom tħobbuhom il-frott? Il-frott tajbin għas-saħħa, ta? Tajjeb illi nieklu naqra frott mhux ħażin. Għandna bżonn nieklu l-frott, frott tajbin. Qed naraw hawnhekk.
Il-qoffa hija vojta Ela ħaslitu fis-sink u kilitu kollu. U wara li kilitu kollu x'taħsbu li qalet? Ejja ħa nerġgħu ngħiduha flimkien. Jam jam!
Mm, naħseb tajjeb kien. Ti min taħsbu li hi? Il-mama tagħha.
Hmm.
X'qiegħda tagħmel bidejha l-mama tagħha? Taħseb fejn hija fil-frox. Qiegħda tħok rasa. Isa qiegħda tipprova tistaqsi u tifhem xi ħaġa isa hux. Ħanara.
Josef Ġie hawnhekk kien għamel frott u ħa u kelithom bħala hi.
Hm, u ma sabithomx fejn ħallithom. Il-mamà niżlet minn fuq il-bejt u bdiet fittax il-frott. Issa sew, aħna nafu x'sar minnu l-frott. Il-mamà tagħha taf? Eqe, għax kienet fuq il-bejt. Il-mamà ta' Ela s'issa ma tafx x'ġara u ma ġarax. Aw, x'inhi tagħmel il-mamà tgħid? Tiċċekkja fejn qiegħed il-fuq. Qiegħda tfittex hux. Taqa' kullimkien hi se qiegħda tfittex, ħa naraw naqra fejn qiegħda tfittex. Ilma ma fiċċet taħt il-mejda, fis-sink u fil-friġġ. Imma intom x'taħsbu il-frott kien taħt il-mejda, fis-sink jew fil-friġġ? Le. Għax aħna diġà nafu x'sar minnu dak il-frott. Sa anke fiż-żibel marret fittex. Ħasbet li forsi xi ħadd ramih bi żball, eh? Kont se nagħmel torta tal-frott. Tgħidli qalbi xi ħadd kiel l-frott kollu. X'kienet beħsiebha tagħmel il-mama ta' Ella? Torta tal-frott.
U issa la m'għandix frott, issa tagħmilha din it-torta tal-frott. Għandha problema naħseb. X'taħsbu għandha problema l-mama ta' Ella? U min hawnhekk qed jisma' b'kollox? Ela. U taħsbu li Ela qiegħda tinkwieta illi hi kienet ilha l-frott kollu lil mama? Naħseb qiegħda tinduna tgħid jien kont li kilt il-frott kollu, issa taħsbu li se tgħidilha lil mama li kienet hi li kielet il-frott. Tgħidilha? Intom tgħidulha kieku lil mama? Tammetti. Ħa naraw daqsxejn jekk kelha u x'ħa tgħidilha lil mama.
Il-laqwa ma tajt min.
Qaltilha ela b'żaqqa mimlija tilaq xofteja. Hmm. Ammettiet Ela li kienet hi li kielet il-frott? Le hu. Imma taħsbu li l-mama ta' Ela ħa tinduna min kien kielu? Naħseb jiena tinduna l-mama ta' Ela, eh? Naħseb tinduna. Kif qed ħa taraw hawnhekk il-Ela, eh? Zaqqa mimlija frott u qiegħda kuntenta. Fl-aħħar imlieta zaqqa, eh? Kienet ila tixtieq tiekol xi ħaġa għax peress li għamlet ġurnata tilgħab, issa kien qabadha l-ġuħ u fl-aħħar irnexxielha timla żaqqha. Tajjeb. Għoġobkom dan il-ktieb? Iva.
Tajjeb ħafna. Issa tfal aħna ħa nilagħbu logħba hawnhekk. Kif diġà rajtu jiena għandi dan il-frott U diġà għedna uħud minnhom x'inhuwa. Ħa nerġgħu ngħiduhom malajr. Mela, ħa ngħidu l-istess li kellna fl-istorja l-ewwel. Mela hawnhekk kellna. Banana.
Hawnhekk kellna. Larinġa.
Hawnhekk kellna. Brownie.
Issa, imbagħad kellna xi affari għandna xi frotti oħra hawnhekk li ma kellniex fl-istorja, bħal pereżempju. Ele. Hawnhekk għandna. Tuffieħ.
Tuffieħ.
Hawnhekk għandna. Mandolina.
U hawnhekk għandna. Lummija.
Tajjeb, mela hawnhekk jien għażilt ftit frott. Issa, apparti hekk, jiena lestejt xi itri biex jibdew dawn il-frott u ħa nilagħbu logħba flimkien ma' Julia Lynn u Audrey Ann Kif qegħdin taraw, jien għamilt, m'għamiltx l-alfabett kollu, għażilt ftit ittri tal-alfabett. Tridu ngħiduhom malajr l-ittri li għandna? Mela, tix nibdew minn hemmhekk l-ewwel? Mela għandna il il-b, il-f, il-m, imbagħad għandna dik illi nagħmlu subajna ma' għajnejna għaliex hija l-ittra għajn, Imbagħad għandna l-ittra L. L u fl-aħħar għandna l-ittra T. T. Tajjeb. Issa, il-logħba hija din u nistidinkom intkom ukoll tilagħbu magħna, tistgħu tużaw xi frott milli għandkom id-dar, jew forsi xi frott li mhuwiex ta' vera bħalma għandna aħna, għażlu intom u tkunu tistgħu tilagħbu bħalna. Tajjeb, Jiena lil Ġuljalin u lil Odriel ħa nagħżel frotta u huma jridu jġibuli l-ittra li biha tibda dik il-frotta. Tajjeb? Min se jibda? Nibdew minn Odriel illum? Tajjeb, mela Odriel, ħa norilek din jiena, din x'inhija? Ma, mandolina, Isa, biex tibda mandolina. Bil-m, Isa, ġibilna l-m. Il-m, il-m, il-m. Brava, dejja ġibilna daqsxejn. Tajjeb, mela hawnhekk għandna il-m ta' mandolina. Tajjeb ħafna. Ġulja Lynn, issa ħa nara se nagħżel. Jiena se nagħżel. Din, din. L-ummija, u biex tibda l-ummija? L, mela ġibilna litra L. Tajjeb. Mela nagħmluha ħdejn xulxin, għandna l-ittra L tal-ummija tajjeb. Ħanara x'ħanażel issa jiena ħanara ħanażel din din x'inhi Audrey Ann. Mela, issibilna l-ittra ta' banana biex tibda banana. Bil-b, isa ħanara. Il-b. Raw. U hawnhekk għandna litra B ta' banana. Roses. Ħanaddu għal xi ħaġa oħra. Jiena issa ħanaddi għal din il-frotta għaw xandi? Larinġa. Issa. Hmm. Larinġa. Ġulja Lin. Għannem, Għaliex? Għax diġà użajni. Użajni għal liema waħda aħna. Għallumija, mela għol sibilna ftit minn hawnhekk ħanerġgħu nużaw l-istess waħda tajjeb. Mela hawnhekk għandna la riġġa u l-ummija li jitnejn jibdew blitra l tajjeb. Għana raw daqsxejn Adrian. Hawn x'għandna għandna tnejn. X'inhuma dawn? Tuffieħ, u biex jibda, jibda tibda litra blima jitra jibda. Tuffieħ. Bit isa sibilna daqsxejn litra t. Brava. U hawnhekk għandna litra t ta' tuffieħ. Tajjeb. Ħa nagħmlu oħra Ġulja l-en f'idejk hawn x'għandna? Eneb, u biex tibda li eneb? Tajjeb ħafna, dik li aħna ngħidu la għajn. Tajjeb, hemmhekk għandna l-eneb li jibda din l-ittra daqsxejn forsi iktar tqila mill-oħrajn. Mmm, x'fadal hawn, x'fadal? Frawli.
Mmm, biex tiddodri jen, frawli. Bil-f. U hawnhekk għamilnihom kollha aħna litra f ta' frawli. Kif qedtilkom, intkom tistgħu tkomplu tilagħbu, iżidu iktar frott, tagħmlu iżjed itri, biex intkom tkunu tistgħu tilagħbu magħna intom ukoll. U hekk, erġajna ġejna fit-tmiem ta' storja oħla oħra bħal dejjem ngħidu grazzi lill Kunsill Lokali ta' Ħal Safi u lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu. Nistedinkom terġgħu tkunu magħna darb'oħra għal storja oħra nqattgħu ftit ħin flimkien